Әгъду биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Хөрмәтле мөселман кардәшләрем, Раббыбыз Аллаһ Тәгалә үзенең изге китабы Коръән Кәримдә әйтеп китә: "Я айятуһан нафсул мутмаинна". Эй, иминлеккә, тынычлыкка ирешкән җан ди. Ягъни үзенең тәненнән чыккан Рух. Шушы безнең йөрәктә калеб дип аталган, җан дип аталган махсус матдә үз гәүдәңнән чыккач, Аллаһы Тәгалә аңа әйтә, мутмаинна, иминлеккә, тынычлыкка ирешкән җан ди. Ирҗии илә раббика радиятәм мардия. Килеп җитте синең вакытың ди. Кайт, ди, Раббың Аллаһ янына радыя, риза булып, мардыя, һәм Аллаһ тагын синнән риза булсын. Ягъни, хөрмәтле дусларым, җан каршында ике зур бурыч бар. Беренчедән, Җан Аллаһы Тәгаләдән риза булып яшәргә тиеш. Бик авыр, чөнки безнең гомер дәверендә ризасызлык ниндидер бер тормышның халәте белән ул безнең кыяфәт булсынмы, безнең яшәү хәле булсынмы, безнең бай, мескин, төрле-төрле рәвешләребез булсынмы, без күп очракта бик риза түгелбез. Гел нәрсәдер җитми безгә, гел нәрсәдер безгә күңелгә хуш булып ятмый. Ләкин Аллаһ Тәгалә әйтә, радия, риза булып китергә тиеш җан. Гомер дәверендә менә бу 50 ел яшибезме, 60 ел яшибезме, 70 ел яшибезме, Аллаһ язган вакытыбызны без үзебезгә максат итеп куярга тиешбез. Риза булып яшәүне. Ризалыкка ирешү. шөкерле булу, шушы күңелебездә хисне тудыру. Һәм әгәр менә шушы Аллаһының инде каршында булган кыяфәт рәвешебезне ризалык белән, я Раббым Аллаһ, әлхамдулиллахи шөкер, Раббым Аллаһ, мең рәхмәт сиңа. Раббым Аллаһ, син биргәненә мин бик шат дип яши алсак шул рәвешле, Аллаһ тәгам бәлки мардия бездән риза булыр. Бәлки, ул да бездән риза булачак. Һәм менә шушы Аллаһының ризалыгы ул безнең өчен икенче зур бер мәсьәлә булып тора. Аны без өмет кенә итә алабыз. Чөнки Аллаһы Тәгаләнең бездән риза булуы ул бөтенләй аның рәхмәтендә. Кайвакытта уйлыйбыз, күп иттереп намаз укудадыр инде, күп иттереп ураза тоту. Кылудадыр инде, күп иттереп ниндидер гамәл-гыйбадәт кылудадыр инде. Ләкин, хөрмәтле туганнарым, бар хадисләр, төрле-төрле риваятьләр кайсылары безгә турыдан-туры әйтеп китәләр. Аллаһының рәхмәте, Аллаһының теләге бер аннан гына, бер Раббыбыз Аллаһы Тәгаләнең үзеннән генә тора. Һәм әгәр тели икән, ул бөтенләй Инде гомерен динсез рәвештә алып барып, ләкин соңгы үзенең адымнарында дин юлына баскан кешене мәңгелек өҗмахл итә ала. Һәм кайвакытта, гомере буе диндә яшәп, ләкин соңгы үзенең инде көнендә Аллаһыны саткан затны Аллаһ мәңгелек җәһәннәм белән газапларга мөмкин. Рәсүлебез галәйһиссәләтү вәссәлам да гына аны бик матур иттереп аңлатып китә, үзенең хәдисендә әйтә, Бер терсәк калгач, ди, үлеменә кешенең тормышы кинәт үзгәреп китергә мөмкин, ди. Һәм бер терсәк, хөрмәтле туганнарым, ул бер көн дә, ул бер мизгел дә, ул бер сәгать тә, ул кешенең шушы бер вакыт өзеге. Һәм менә шушы вакыт өзегендә, Әгәр ул Аллаһы Тәгаләне сата икән, Аллаһы Тәгалә карата булган мәхәббәтен бетерә икән, шөкерен юкка чыгара икән, Алла сакласын, Мардыйя дип аталган Аллаһының Кыямәт көнендә риза булуыннан ул мәхрүм кала ала. Шуңа тагын һәрвакытта да Әлхәмдүлилләһи шөкер, Әлхәмдүлилләһи шөкер, Раббым Аллаһ рәхмәт. Әй, кайвакытта күңелгә җатып бетми. Ләкин татарлар нәрсә дип әйтә? Булганына шөкер, калганына төкер, ди. Шуңа тагын җәмәгать бөтен әйберен алып бетерә алмыйбыз, бөтен нәрсәгә ирешеп бетә алмыйбыз. Сез инде булдыра алган кадәр шушы тормышны Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә ирешәм, Раббым Аллаһы Тәгаләнең мәрхәмәтенә ирешәм дип яшәргә тиешбез. Фәдхули фи ибади вәдхули җәннәти. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, менә шушы вакытта, ди, җан, мин сине чакырырмын, удхули, кер минем оҗмахыма. Кыр минем инде изге җәннәтемә, анда инде гыйбадәт кыла торган, иң изге, иң мөбарәк, иң күркәм затлар көтеп тора сине. Шуңа да, хөрмәтле туганнарым, гомеребезне алып барыйк инде зур игътибар белән. Көн артыннан көн үтә, атна артыннан атна үтә, ел артыннан ел үтә, тормыш оча да китә. Әле кичә генәк кенә без унсигез яшьлек җегетләр-кызлар идек. Ә бүген безгә 30-40, бүген безгә 50, бүген безгә 60. Менә бүген инде син 70 еллык юбилееңа да җыелып утырасың. Ләкин, хөрмәтле дусларым, туганнарым, ничек кенә вакыт узмасын, бер көнегезне дә генә шөкерсез калдырмагыз. Күңелле көн үттеме, күңелсез үттеме, Шатлыклы булдымы, кайгылы булдымы? Әлхәмделилләһи шөкер. Раббым Аллаһ, мең рәхмәт, мең Сиңа игелекле шөкер рәхмәтемне белдерәм, дип тормышыбызны уздырсак, бик яхшы булачак. Шул вакытта без дә гөн Аллаһтан разый булырбыз, Аллаһ тагын бездән разый булыр һәм без дә гөн Удхули җәннәти һәм керербез Аның мәңгелек җәннәтләренә. Шуңа тагын Раббыбыз Аллаһ Тәгалә хәер-бәрәкәтләрен бирсен!